Әссәләму алейкум, Исмәгыйль бәй. Вәгәләйкүм әссәләм.
Ничә сумнан саталар?
Белмим, сорамадым.
Үзең нәрсә суясың? Танамы, сарыкмы? Белмим әле, көз күрер.
Миңа калса, 6-7 кеше җыелып берәр тана суюдан да яхшысы юктыр.
Ходай насип итсә.
Мини-мини бик куштан очты,

Мин эшкә кертеп куям, кызым. Син бар абзарга, сыерга су эчер. Бар, балам. Ярар, әнием. Гайшә, кызым, нәрсә булды? Әбинең карточкасы ертылды. Кая, бир әле миңа. Карап кына алмакчы идем, идәнгә төште. Кайгырма, кызым, ябыштырып куярбыз. Әни, сыер урынында юк, бәйгән ышкынган. Әйбәтләп карадыңмы соң? Карадым, әни, бөтен җирне карап чыктым, җир йотканмыни. Абзар артларында карап керәле,

Менә булды да ябыштырып куйдык. Ләкин әле кичә булмады. Нишлисең алай ук булмый инде ул. Әбием, кичер мине. Әбине бик сагындым, әни. Ах, кызым, барыбыз да бик сагындык әбиеңне. Таба алмадым. Бер җирдә дә юк сыер. Кая китсен ул, кызым? Әйдә бергәләп карап керик. А, әнә тегендә. Кайда йөрисең син, малкай? Кайчаннан бирле эзлим бит инде. Бар, тизрәк урынына бәйләп куй, кызым. Әйдә әле үз урыныңа тик тормас. Күпме эзләттең бит? Әйдә, тиз бул, тиз. Әйдә, әйдә. Исмаил, ул бу булмагандыр бит? Юк, юк, бер нәрсә юк. Кәефең качкан төсле.
Юк, былай гына.
Бәйрәмдә корбан ите ашыйбыздыр бит әни. Иншаллах ашарбыз, балам. Мин күп итеп ит ашыйм. Әти гаеттән кайткач, малны суярбыз. Әни ул иттән тәмле-тәмле аш пешерер. Ә без ашарбыз.
Ә без ашарбыз, ашарбыз, ашарбыз. Без генә түгел. Корбан итен бүлешәләр. Әйе, кызым, әйе. Күршеләргә дә таратырбыз. Бәйрәмнең беренче көнендә Әхмәт абыем кайта. Рәҗәп абыем да, Гали абый, Хөсәйн абый, барысы да безгә кайталар. Мират абый да кайтачак. Апалар да. Барысы да безгә кайталар. Мин аларның кулларын үбәрмен. Әхмәт абыйның кулын, Рәҗәп абыйның кулын, Мират абыйның кулын, барысының да кулларын үбәрмен. Не булды? Әйт инде. Хм.
Кара инде бу балаларга. Куана-куана бәйрәмне көтәләр.
Һәр елдагыча корбан чала алсак, ай-һай, яхшы булыр иде. Юк инде, хатын, корбан чалмыйча кала алмыйм. Бу йортта гомер-гомергә корбан чалынды. Быел да чалырбыз. Ансы шулай да бит. Тик кайдан аласың аны? Беләм, беләм, ләкин... Әле өй бурычы да түләнеп бетмәгән. Кулда акча да юк. Ничек аласың инде ул корбанлыкны? Алтын беләзекләрем булса бер хәл. Алары да салган йортка кереп бетте шул. Дөрес.
Ләкин бер-бер чарасы булмый калмас әле. Бу йорт корбаннан өзелмәскә тиеш.
Ох, шулай булса. Кара әле хатын. Безнең корбанлык бар лабаса. Әйе. Әйе, бар бит. Бар. Юк, әтисе, булмый. Мин ул сыерны саклап тора идем. Алга таба балаларны сөт катыктан өзмәс өчен. Юк, булмый. Курбан бәйрәме бит хатын. Бугазлык без малкайны. Кунаклар чакырып сыйларбыз. Ач ялангачларга ит таратырбыз. Балаларның бәйрәмдә куануларын күрергә мин дә бик телим. Бөтен кеше корбан чалып бәйрәм табыннары корганда, балаларымның нәүмизләнеп читтә торуларына күңелем ничек түзсен? Ләкин иртәгәсе көн турында да онтырга ярамый. Аллаһ боерса, киләсе елда хәлләр төзәлеп, бурычлар да түләнеп беткәч чалырбыз әле. Юк.
Бу йортның гадәтен үзгәртергә ярамый. Бу бәйрәмдә дә Алла бирса, корбан чалырбыз. Соңгы сүзем шул.
Нәселгә дигән балны суйсак, нишләрбез аннары?
Үзең дә беләсең, без алты туган, иң олылары мин. Бәйрәм вакытында барысы да ата-баба нигезли безгә җыела. Күршеләр дә керми калмый. Кунаклар алдына табынга нәрсә чыгарырсың?

Ялгыш әбисенең фотосын ерткан, шуңа бик кәефсез.
Бер корбан бәйрәме көне иде. Мәрхүмә әнием, улым, Бу йорттан корбанлык өзелмәсен. Ничек кенә булса да корбан чалыгыз. Корбан белән бәрәкәтләндерегез бу йортны дигән иде.
Аллаһым, синең кадриятең бар нәрсәгә дә җитә. Син теләсәң булмастай әйбер юк. Корбан бәйрәмендә шатлык бәрәкәт иңдер йортыбызга, Аллаһым. Ягез балалар, җитешегез. Әйдә, син дә ал. Ашыгыз тәмле булсын. Әниләрегезгә сәлам әйтегез, балалар. Әниләрегезгә сәлам сөйләйем. Миңа юкмы, әни? Нишләп булмасын, кызым, бар. Ал менә. Әни, нигә өләшәсең? Әбиеңнең рухы шатлансын дим, җан кисәгем. Ничек? Кил әле. Гарәфә көне булганга бүген әбиең бездән хәер дога көтә. Шуңа күрә без мәрхүмнәр өчен догалар кылабыз, Коръән аятләре укыйбыз. Берочта менә шулай хәер дәләшәбез. Ә ни өчен тәм том өләшәбез? Бу элек-электән шулай, кызым. Әбиең дә Корбан бәйрәме көнне балаларга тәм том тарата иде. Без дә ул кушканны эшлибез. Әни, әбинең каберенә барасым килә. Апаң белән бергә барырсыз. Бүген зиратка бару бик саваплы. Әнә, Әмин апаң да монда икән. Кил, балам. Кызым, бар, сеңлең белән зиратка барып кайтыгыз. Сеңлең әбисенең каберенә барырга тели. Ярар, әни.
Мин сине эзләп йөрим, монда икәнсең. Ни булды? Бу Хәсән белән Муса кайда? Әбиләренә киткәннәр дә хаман күренмиләр. Кич белән кайтырга тиешләр. Әнисе, Корбан мәсьәләсендә үпкә юктыр. Менә бераз хәлем генә җайлансын. Сезгә тагын бер сыер алырмын.
Әби шунда ятам, апа. Гәүдәсе монда, ләкин рухы теге дөньяда. Хәзер ул безне шуннан күзәтеп торадыр әле. Чыннанмы? Әни шулай диде. Мәрхүмнәребез гарәфә көнендә безгә дә дога кылучы юкмы? Каберләребезгә килеп безне зиярат кылучы юкмы дип карап торалар икән. Без дога да кылдык, зиратка да килдек, әйме, апа? Әлбәттә. Әби хәзер сөенә торгандыр. Шулайдыр. И, хәзер әби дә безнең янда булсын иде. Мин аны кочаклап битеннән үбәр идем. Әйе шул. Аны шундый сагындым. Мин дә. Хәзер безнең янда булсын иде. Әбекәем, әбием җаным. Ә мин аның рәсемен ерттым. Ябыштырып куйдык инде.

Ата-анагыз, әбиегез бик яхшы беләләр иде мине. Мин дә аны бик әйбәт белә идем. Фәрештә кебек изге күңелле кеше иде әбиегез. Мәрхүм әтием гел аның турында сөйләр иде. Улым, Хәдичә апаның ашларын бик күп ашадык. Өстебездәге хакы бик зур аның. Хакын түләп бетерү мөмкин түгел дип әйтә иде. Хәдичә әбиегез фәрештә кебек иде. Шундый әбиегез булганга сөенергә тиешсез балалар. Хәзер икесе дә исән түгел инде. Эх, кайда ул көннәр, кайларда! Без авылдан районга баргач, туп-туры сезгә килеп төшә идек. Мин әбиегезгә Хәдичә ана дип эндәшә идем. Тыңлагыз әле, балалар. Бер әйбер сөйлим сезгә. Кил әле, кил. Кил әле, кил. Әйдә, малкай, әйдә, кил. Кил. Кил, кил, кил.
Исмагил, әллә соң булганчы кире кайтыйкмы бу фикердән? Йортны сөт катыктан мәхрүм итәбез бит. Аңлыйм, хатын, аңлыйм. Әмма башка чара юк. Чалыйк без малкайны. Язган булса, Раббыбыз сөтен дә, катыгын да бирер. Син хаклы. Аллаһ сөт катыгын да бирер, корбанлык хайванга да тилмертмәс. Аның ризалыгын сорап юлга чыккан кешегә барлык ишекләр дә төбенә кадәр ачыла. Әйдә, бәхет елмайды сиңа, малкай. Корбанлык булу һәр хайванга тәтеми ул. Әти, әни! Менә безнең корбанлык.
Кайдан килеп чыкты бу кәҗә? Әбием җибәрде.
Әбиегез җибәрдеме? Балалар, нәрсә сөйлисез сез? Әйе, әти. Әби җибәрде. Зиратта бер абзый, килегез монда, сезгә бер кәҗә бирәм дип әйтте дә, менә ул биргән кәҗә. Кем ул абзый? Госман бабайның улы Хөсәен абзый. Ә.
Искә төште. Элек безгә шактый еш киләләр иде алар. Яйла авылында торган чаклар иде. Безнең гаиләләр бик дус иде. Яхшы кешеләр, әйеме? Әйе шул. Нәрсә дип сезгә кәҗә бирде соң әле ул? Үз вакытында әбинең игелеген бик күп күргән икән алар. Сый хөрмәтен, тәмле ашларын күп ашаганнар. Шуңа күрә Госман бабай Хәдичә әбигә кәҗә бирергә кушкан. Ләкин Хөсәен абзый әтисенең бу сүзен үз вакытында үти алмаган. Зиратка килгәч, әбиемнең каберен күргән дә, Бу сүзләр исенә төшкән. Әтисенең вәсиятен үтәр өчен шушы кәҗәне бу әбиегезнең корбан бүләге дип безгә бирде. Ә менә без кәҗәне өйгә алып кайттык. Менә кыскача шулар. Ялла нәрсә ди бу бала? Озын сүзнең кыскасы, әнисе. Әнием кылган илекләр менә шулай иң авыр бер мәлдә безгә ярдәмгә килде. Инде күңел тыныч, корбанга дигән кәҗә дә бар. Сөт катык бирүче сыерыбыз да исән сау. Күр инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен. Корбан күп очракта бәла казадан котылуга сәбәп була. Әнә Исмәгыйль пәйгамбәрне дә бер куй тәкәсе коткарып кала. И Раббым, Быел да корбан чалуны насыйп иткән өчен рәхмәт сиңа.
Менә Ибраһим пәйгамбәр дә йөрәк пәрәсе улы Исмагыйл галәйһиссәламне корбан итеп иң олы дәрәҗәгә ирешергә торган мәлдә сер капкалар ачылып, аңа бер тәкә җибәрелгән